L-Università ta' Malta toffri bosta korsijiet marbuta ma' aspetti differenti ta' lsienna, fosthom id-Diploma fil-Letteratura Maltija, F'din ir-rokna, it-tim tagħna jitkixxef aktar dwar din l-inizjattiva u dwar l-angoli differenti tal-kitba kreattiva bil-Malti.
L-iskop tad-Diploma fil-Letteratura Maltija huwa li nħarsu lejn il-letteratura tagħna mill-perspettiva tal-ideat li jeżistu llum fis-seklu 21 dwar x'inhi l-letteratura u x'inhi r-relazzjoni tagħna bħala qarrejja mal-letteratura li qed naqraw. Qabel konna naħsbu li l-letteratura hija xi ħaġa fissa li nkitbet mill-kittieba u qiegħda hemm u aħna kemm nidħlu f'dik id-dar magħluqa billi nbexxqu t-twieqi jew billi nbexxqu l-bieb u nidħlu u nibdew niskopru x'hemm ġewwa. Illum il-ġurnata nirrealizzaw illi it-test letterarju, l-ktieb, il-romanz, il-poeżija, n-novella, anki t-test drammatiku, t-test ta' drama teatrali, dak huwa xogħol illi jinbena fir-relazzjoni bejn il-qarrejja individwali, bl-istorja individwali tagħhom, bl-ideat individwali tagħhom, bil-lingwa li huma Wirtu mingħand ħaddieħor u kontinwament jirtu mill-internet u mil-lingwaġġ tal-aħbarijiet u mil-lingwaġġ tal-letteratura li jaqraw u tal-istudji li jaqraw u tal-lingwa tat-triq tal-mechanics u tat-tellara u tal-bdiewa u tan-nies komuni. il-lingwi li jġibu magħhom, l-istorja personali tagħhom, il-qarrejja, dawn l-esperjenzi, dawn is-saffi fil-lingwa tagħhom, jiltaqgħu mal-kliem li hemm fuq il-karta. U jiltaqgħu mal-kliem li hemm fuq il-karta għax jekk jien qed naqra l-kelma ma nafx ajruport, U għandi relazzjoni ta' biża', pereżempju, mal-ajruplani, nibża' mill-ajruplani, il-kelma ajruport se tfisser xi ħaġa għalija. Jekk għadu kemm seħħ inċident f'ajruport, dik ir-relazzjoni li se jkolli mal-kelma ħajja ajruport avolja qiegħda stampata fuq karta se tkun relazzjoni kumplessa, se tkun relazzjoni dinamika. Aħna nidħlu fid-diploma tal-letteratura Maltija nidħlu f'dawn il dawn il-kwistjonijiet, f'dawn il-kwistjonijiet kreativi fl-aħħar mill-aħħar, għaliex f'daqqa waħda it-test ma jsir xi ħaġa magħluqa li aħna rridu nippruvaw niftħu jew niżgassaw, imma it-test letterarju, il-poeżija, il-romanz, l-istorja li naqraw, issir xi ħaġa ħajja li timbena bejni li qed naqra u il-kliem li għandi qudiemi biex ngħidu hekk. U allura fid-diploma nittrattaw ħafna aspetti. Inħarsu lejn l-istorja tal-letteratura tagħna, ma nħarsu lejha b'modi differenti billum il-letteratura tagħna kif irrakkuntat in-nazzjon, pereżempju. Il-letteratura tagħna Kif titkellem dwar ir-realiżmu, l-perjodu tar-realiżmu? Kif titkellem dwar il-kosmopolitiżmu li jeżisti fil-letteratura kontemporanja tagħna? Dawn il-kwistjonijiet, kif qed tinbidel il-lingwa letterarja tagħna u kif qed ninbidlu aħna bħala qarrejja li aħna ħafna iżjed esposti, pereżempju, għal-lingwa tal-internet? Il, x'inhi r-relazzjoni bejn il-letteratura miktuba, stampata fi ktieb, u, u dak li qed jinkiteb fuq l-internet? Il-magni kemm jistgħu jiktbu letteratura? Din hija tema ta' eh, wieħed mill-korsijiet li nagħmlu fih dan id-diploma fil-letteratura Maltija. Dawn l-aspetti kollha eh, li huma wkoll marbutin mal-komunità kif tippreżenta il-letteratura fil-komunità, fuq it-televiżjoni, fuq ir-radju, fuq l-internet, kif l-internet il-kitba fuq l-internet qed tbiddel il-kitba stampata fil-kotba. Dawn u kwistjonijiet oħrajn bħat tabu x'tista' tikteb, x'ma tistax tikteb, kif dak li tista' tikteb jinbidel matul iż-żmien, kif l-idea tagħna dwar x'inhuma l-aqwa xogħlijiet letterarji, il-kwistjoni tal- kanonu letterarju, li huma l-xogħlijiet ewlenin tal-letteratura tagħna, kif tinbidel dik l-idea tagħna matul iż-żmien. Qabel konna ninjoraw il-Ġwann Mamu, illum Ġwann Mamu huwa wieħed mill-testi ewlenin eh, u li tinna navinut fl-Amerika tal-letteratura tagħna. U allura hemm dal-proċess dinamiku li fih l-istudenti jieħdu sen sħiħ għax dak huwa l-ispirtu tal-letteratura Illi aħna bħala qarrejja għandna sehem ewlieni fil-qari u fl-interpretazzjoni tal-letteratura tagħna b'mod ġenerali, letteratura li qed naqr li forsi nkitbet 150 sen ilu, forsi nkitbet is-sena li għaddiet, imma li qed tinqara